Amotowu wun kaka coli, kaka lwo, ki i odiko matin, tin nino dwe pyeraryo wiye abiro, ni dwe ma apar ma ka libaryo ki pyeraryo wadek. Man latinwu ma wa Francis Omoro ma kobedo ni tye ka lok ma kun jenge ki lok me tekwaro. Acholi, amito wacone ni lawor aye pud nen calo ma naka ayang kinywala, cwinya ocwer. I kom peko ma Acholi tye ka wot iye loyo ducu, litino Acholi, wan wangeyo ni kobedi i cawa-ni, lweny ma wan watye ka lweny kwede iye en aye lweny ma Nyankole ma gin yankwariwa lwongo ni me rok kobedi-ni tye i lobo Acholi. Litino Acholi, lawor i kare ma an atye ka wot i lobo Acholi en aye Kare ma an angeyo ni lutela ma megwa en aye gwoke gin tye ka mobilizing dano pi bino ka rwatte ki president i yo kidi, cok ogoya o i kare ma anongo ni area weng ma abedo ka wot iye i lobo Acholi mapat pat lawo anongo ni litino Acholi ma gin dongo i rwom mapat pat me tela en aye gin tye ka mobilizing Acholi ni Omyera kiwac ki ladit lobo ni, Nyang kodi peki ki lok. Acholi pe romo bedo i peko ma gin obedo i gilweny-nyi labange nyang kole. Nyang kole en aye omyero okony lwak me Acholi me a ki i peko ma lweny okelo i lobo Acholi. I koi lalogi, i gang a rwot olwak Lawor, lutela me Acholi gin ki Lamobalayicin kacel ki Banyankole kacel ki weng patti kongo i ye atyak i yo kini? Litino Acholi ma gin lutela gitye ka lok ki rali ni Nyankole peke ki peko. Gin ma oballe en ni myero kiyub ayuba. Litino Acholi, lawor, nino ongaya wa i wor atuca dugu tung Amoro dog acel ni tira coli ma i tela i rwom mapat pat nicakke ki i mony bino i memo Parliament i rwom ducu mapat pat. Gamente nen calo omiyo gi instruction me neno ne ni gin gu mobilizing lwak me Acholi ki dog gi acel

Weng tye ka moba laing i lobo Acholi kany. Acholi man aye gin ma tye. I kare ma arwatte ki ngat acel, apenyo, owaco ni, Ladit mawa, winy maber, yen kino aye dee idong. Ma pud itye ka loko lok banga ni balado myero ko a, ma itye ka loko ki lok ma a ki i cwinyi. Joni egini weng ma tye ka lok mapat pati weng dano tye ka loko kong gola. Lim ma gin tye ka wot kede gin ango ma gin tye ka timo ni weng lim ma dong ki poko gi apoka kit ma megwa ni. A ni e, man aye dong kama kaka waco wan dong watim ngo? Wan watim ngo? Ker wa romi ker pa jo ni Acholi atamo ni omyera wunu ngeye dong i cabit mukato ni pud wan owinyo ni Acholi ciga moi winy dolo otelo wii gi oweko cwiny wa obedo yom an ki kuma cwinya obedo yom ni ah Acholi oripe wawinyo ni Minista Okello Oryem oloko matek mada ki i nyim ladit lobo pi lok kom Balalo. Wawinyo ni Minista Hillary Onek oloko matek mada ento obedi ni order ma gubedo bino pozicon-ne en olokkeo. Wun Acholi myero wuye. Position ni in omyero olokke o. Acholi, amito woco wu ni to piny pa Acholi dong en, to piny pa Acholi dong en, pien gin ma tye ka timme eni ni, ma lutela oye lawang acel timo gin ma gin tye ka timo ni, Acholi dong peke, Acholi dong peke, ngom Acholi gin ma o itimme en aye bel pa ngom ma Kobbi te nyang kode o idonyo iye ni cakke ka ingolo ka roma ni cito ingolo ka roma idok belle eno ocito wa wa wa wa wa wa i palabek atamo ni district pa banyankole ki bi creating kanyo the new district ma romo a ni atiak district ma district ki eno ni banyankole aye creating their own district pien balor ma naka yang gicaki wot ma ngom gi pe ni dong gunongo ngom i lobo Acholi man aye gin ma tye ka timme pien ngom eoni bene en aye atamo ni ngom ma gubedo cawa ni Acholi tye ka lwanye iye pien ngom enoni en aye ka ma moo tye iye. En aye kany ingom me pur tye iye. En aye eno litino acholi. Ngo ma oweko atye ka neno kite eno? I lawor, runi kacel acel, pien gingeyo ada ni ka ma runi de igi ni peko oketo komgi woko liweng. Runi kacel acel kobeddi ni, Kitye ka

Power ne rom aroma ki mega president lwak mo mouru lawor maja Catherine honorable Catherine lamwaka women me mo parliament mo mouru won kom abic otela mukene mo mouru kwanyo rwot puraa eh tero bot general chale peko pa rwot em transport keken eh lim me piny rwot wulwak lawor igange ikoyo nyang kole tye ka mobilizing dano acholi kok dok owaci kaka dok tye kaka tye. Dong atamo ni acoli koko man ma wun wutye ka kok ni jo mukene omyero kong gin gu jo mukene kong omyero kong gukane woko, gukane wa i laling aling aling aling, gukok laling aling aling aling aling. An atamo ni an amito wocowu ka maleng pien ka iwinyo koko pa dano i kare ma kati ki nying wuwiny dolo ni, Ah, acoli pe romo bedo Labain, lawic i kare ma piny rac te man, acode pe romo bedo labain atela ma ka omyero oa onyo orwee dano en oweko akok ma kun aneno cik aboyi ci loko kate ni pe in ikelo to i kom owiny dolo. Inu ni acode amyero owaci wu ni pe loko ada, pe tye ngat kit mo ma ongeyo ni en itye i kanne ma pe kingeyo ni en pe ka koko. Wun wudoko ni gamente ngeyo pe ngeyo ni wa litino ma gin itye ka tic kwede ni weng ku minista ma gin imiyo ni ada ki cwiny ki lok ada me iye ni cwiny gi tye ka culi ki can ma gin tye iye ni. Iyuto ni gamente ngeyo ni wan weng wa tiyo ki wa tye ka tic ki acol atiya pien me me nyuto wa yo ento ki kom lok ada Pe tye ngatti mo ma pe tye ka ngeyone ni tic ma kobedo cawani gamente tye ka bino iye me maro ngom acudi ni tic marac. Gin gamente ngeyo ci lok moni ma waco ni o wekana owiny doli wek wan aye obed ka loki ini lok ada kwo ityen acudi e ngat amito katye ka koko ne oda irek ka ikwo ki tore Giweko katti, ee, giweko katti. Pe tek latin mo keken iwa in ikanna, in lacat wil, tek idye ingeyo komi ma itye ki wangi tye ka maleng, peko ni itye iye. Man gubedo cawa ni jo ma tye itaun ka eni ni gin ngeyo ni aha, loko mo pe, ee, loko mo pe ikomwa, kong caro, ki mako ngo mo ki caro weng ka dong idugge wa wang itaun kany, ee. Ci atamo ni wun acoya mapat pat. Ngat amito wacone ni Eliz ka mege dong oo giwaco aa haa mawa dot dot oneko dong mawa we aa gin oneko en obedo kit man kit man ber loyo ma ito laling aling ber loyo ma ito laling aling ci an neno na aneno ni ngati mo kiken ni rwom mo kiken ma mito lok oloki kero ka lulok eni ti kwene kong amito abol kong calo okobedi cawa ni jo ma tye ka kobo eni ni. Jo mogo kati ma gubedo calo akobo, pien gubedo calo ati, giwaco ni, Aa, jo me ato ocon aye okoki. Ka in ingeyo ni in itye ma, ma, ma in lacat winy, ka pe ikok peko ka cweri, kok laling aling, wek iwek wan ato ocon aye okoki. Ata wa dong Honourable Bosnic neno ni ni me paro mere Acholi tye ka kano ada, en to dong ba, ka kane mo dong peke. Honourable Bosmic. Kakane ma odong peke, actually weng pe tye ngat mo ma iwaco ni pe tye ka kok actually ma gamen engeyo ni pe tye ka teke actually gini weng dong tye i wiwa calo aweno ento ento ngat ma ngeyo ka agikki peko pa actually ni en aye Lubanga. Lubanga ngeyo pa agikki peko me actually ni piny. Dong cok aruk acwele amito waciwu ni, amito alok lokka ki long kobedini, amito atucciwu mung ki long kobedini. Acoli Lubanga, yub pa Lubanga ngat ma ngeyo peke, yub pa Lubanga ngat ma ngeyo peke. Acoli mukene kobedi tye ka koko ni, Kony do, kony do, kony ocito pingo, kony ocito pingo, kony ocito pingo. Lubanga Ingeyo gin ango ma oweko kony gin ki alic lakwena gin gutuc i lobo Acholi? Pien abiwocciwu ada ni, i nget man Lubanga otiyo kwede ki mung madit me ngeyo i kare ma kony bino gin ki alic lakwena ki tipo mapapat. En aye mawa. Tipo ni eni ma jone obino ki kom jone ma oneko dano matek-ki, pud abinworiwu Ni, Ngat ma ngeyo yo pa Lubanga pe. Timo-ni pe oa ki i lobo acwali. Timo-ni obino me lweny i kom acwali. En ma kobbe di ni, Pol wukok ni, O, kony do, kony do, kony do! Moni ino ni an aneno. Pien ngat acel mulwenyo ki timo pa kony ki lwonyo pa lanakwena, en ma winyo jo okene lwoko ni, Ee, wota te got, romo bedo dong gin. Anga ma gin anga ma okwero omwonyo eno ma tipo me tekwaro owaco con ni eno ni pe edonyo iye? Pe igullu duku. Gin eo ni jokke eni obino ka lweny me neko lobo Acholi matek kun gwok ki luduku.

Acoyo winyi maber. Ngom, En aye dong ka ma tipo tye iye. Wun wungeyo ni tipo, tipo ma mawagi loko-ni, tipo-ni oboye ma tipo-ni tek loyo gin mo keken. Tipo-ni oboye ni gin me ruko mar, omar wi lyetgi. Amito bocciwu ni wubed ma cwinywu tek. Mung pa Lubanga, Ngat ma ngeyo peke kobbetti ni an calo an ma awoto i cere mapat pat pat patti weng. Ka inen pi Lubanga dong oilar aculi ki i lwenye eni ni ma gubedo i nara aculi odoko lawanga acel bot nyang kole lel tappi. Nen calo dong Lubanga obo lar aculi kakany kakany aye doggola kacel obo yap iye. Oter lok ka ni oketi.

Ngo me eni ni oikino goro wa ki gamene? Ngo me eni wun oye donyo ni weng en to tibu bu cako lweny? Tibu bu cako lweny ma dong ti iye? Ngo me eni ni wang ma wi lobo bino ka konyo Acholi? Wang ma wi lobo bino ka konyo Acholi ni to me aryo kaka ni dong pe to. Man aye gum maber gin ma Lubanga owaccana wu ma atye ka kobo wa ya aa. In ineno an ajukiwu ni kony ki lakwena Alic tipo ni tipo, tipo ma oa ki bot mirok me neko Acholi woko nekowa pi koc wan obedo lujemo. Ngat ma genyo ryeko pa mom pa Lubanga pe. En aye oweko gubedo i cawa ni. Wun litino Acholi ma gubedo i cawa ni wucika agoyo duru ni haa ooh ooh ooh nyang koni kobedi nyang koni kobedi. Kit okel Lubanga en tye ka tic kitu bene. Kite kome ni tye ka tic ki gamente me bino tamo gitamo ni dong gin ikwanyo ngom Acholi o. Man atamo ni an awoc ki un Acholi ni gin ma tye ka timme ni Lubanga kene aye ngeyo. Amito wocowu ni i kare ma dong gitamo ni gibityeko Lujuju ma gucito i opii, Modikayo ocito bot Ecta. Ni Esta, in ingeyo yub ma tye i kom wan, kimito tyeko wau dong weng diki wan du Jews weng dong kimito tyeko wau. En aye in ibedo i dako ka president ni, i dako pa king ni, ka pe ilaro wa, laa wa ba aa ki ka mukene. Acholi, wun lutela ma wutamo ni kubedini ka waco wek wa winy maber. Wun lutela ma gubedo i taha-ni, wukob awaca ni, 'Owekwa. Wun rudi ma gubedo i niye, wutye ka gamo ciling ka wuwaco ni, 'Wek acoli. Wun ministers gubedo ka wuwaco ni, 'Wek acoli. Wun MP gubedo ka wuwaco ni, 'Wek acoli. Wigi kom abic gubedo ka wuwaco ni, 'Wek acoli. Kony pa acoli oa i tuc ki ka mukene, pe ki butwu. Man gin ma Mordecai i kare ma litino Jews ti opii Owaco ki Esta. Oweko Esta owaco ni, Dong ka kit en oba, obed in iri i kec, wek kibak odok bot Lubanga. Aco ni an bene awacciwu ni wun en ma gubedo nongo lutelawu owekowa weng-ngi, ma gin waco ni, Aa, oo, wan ma waloko-ni dong wakur to-ni. Konywa obo a ki ka mukene mapat ki botgi. Litino Acholi, Ka wun wunen kobedi i cawa-ni gin ma tye ka timme-ni, lawu anongo i rali, kitye ka dok i kom ripot ma myero kimi ki President. Rwot Apire me Acat tye ki ngom 10,000 acres Ee, kitye ka waco ngom pa rwot apire me apyak ten taocan ekal. Ento pe kitye ka waco ngom pa generals, pe kitye ka waco ngom ma lutela mapat pat tye ka waco gitye kwede. Ee, wuneno? Ci amito giko lokka, koko na. Ni, Pe wupar, piny dong cok ka rum. Piny dong cok ka rum. Kobedo i cawa-ni, plan me aryo ni kacokke myero kiket. Kitye ka poko lutele mapat pat, RDC, wi kikome abic, wi kikome adi, gin ango, program me nenone ni kikwano wel niang kodi adi ma tye, niang kodi ma watye ki dyengine adi, dyengi adi ma tye kakany, program me gweno nin. Atamo ni kony Ma megwa pe obo a ki but wun ma wutamo ni wun aye o i laro wangi. Dok bene, jami weng timme me berre. Kin ogerre bino pa nyang kole-ni eni ma obibino ka mayo ngom ma cwinyu liweng, en aye acwele dong wi lobo obo laro gigi kany. Pien tibu ma i te ngom-mi bene obo cako lweny, ee, tibuwa ma i kipa kwarwa obo cako lweny kekgi. Dong an agoyo duru kit man ni, Wun omegina, wuwiny lokka. Wan pe watwero lweny ki gamenne, ento jo ma gulwenyo piwa, en aye tipo. Wek tipo okonyi, omyero aci obed leng jokjok mamalo.